Di-practical-eng tše re lebelela tshepedišo ya limifi ya nku. Ge re bolela ka dinota tša limifi ya hlogo, gantši re kgaoganya dinota tša limifi ya ka ntle le tša go tsenelela. Tša ka ntle di lekolwa gabotse kudu ge di oketšegile. Go thoma tsebeng, ka pele ga thaka ya maue, o hwetša nota ya lemefi ya thaka. Ke moka, ka godimo ga thaka ya mare a mohlagare, o hwetša nota ya lemefi ya mohlagare. Gomme nota ya lemefi ya morago ga mogolo e dutše ka fase ga lephego la atlelase. Ka lehlakoring le la phoofolo, seripa sa legata se tlošitšwe, eupša bjale ka ntlha ya tšhupetšo, se gape ke nota ya ka ntle ya nota ya lemefi ya mohlagare. Nota ya lemefi ya mohlagare wa gare e ka morago ga lerapo la molala, ka ge le bonala mo. Sehlopha sa go latela ke sa ditlhalenama tše nnyane. Dihlopha tše pedi tša tlhalenama ya kodu, se sengwe ke sa dikodu tšeo re di bonago mo. Di bulega ka disaenase go ya magalagapeng. Karolong ya godimo ya mogolo morago ga nko re bona kodukgalagapa. Bjalo ka hlogo, phoofolo ka moka e na le dinota tša go lekolega le tše dingwe tšeo di sa lekolegego. Phoofolong ye nnyane, thakakgodišo e na le dikarolo tše pedi. Ye nngwe e molaleng gomme e bitšwa thaka ya molala, bjalo ka mo. Se gantši ga se lekolege mo phoofolong ya go phela.

le le go bontšha thakakgodišo yeo e lego diphoofolong tše dinnyane feela. Ge re eya morago, re hwetša nota ya lemefi ya kgara, ye gantši e mo maswafong, moo kgokgogo e aroganelago gabedi ka dikgareng tše kgolo. Re sa le ka kgareng, re boela morago, mo noteng ya lemefi ya gare ya ditho. Gape re butše lehlakore la ngele la leboto la dimpa. Phoofolong ye, mpa ya mathomo e tlošitšwe, gomme seo se bonwago ke thakapshio yeo e lego kgauswi le dipshio. Mala a mannyane a tšwetše ka ntle, bjale re tla bolela ka ona morago. Go sešupo se, mpa ya mathomo e tlošitšwe ka moka. Go e tlwaetša, se e tla ba mafelelo a pele a nku, gomme mpa ya bobedi yona e tswaletšwe letswalong. Bjalo se ke lehlakori la ngele, gomme se ke lehlakori la go ja. Se se bitšwa lebete. Histolotši ya lebete le yona e bohlokwa. Bjale lebete lela ke le segile. Ke tlo leka go go bontšha anatomi ya microscope ya lebete. Eupša ka fase ga microscope Popo ya tlhalenama se bonwa bonolo. Se se bonalago mo ke lebete la go ba le letlalwana la tlhalenama gomme lona ka moka le na le sesohlo sa bošweu le bokhwibidu sa dithoro. Dilo tše ntši tša lebete di dirilwe ka sehloso se sekhwibidu. Lebete gape le na le nota ya lemifi ye e amanago le yona. Mo dibopegong tša mogodu, se ke mogodu wa boraro ka nota ya lebipi, se ke mogodu wa ka dinota tša lemifi ya mogodu. Ke ya go sega le yona nota ya lemifi, go laetša gore nota ya lemifi e dirilwe ka llaga ya mmalatagi le lefelo la ka gare leo le nago le mmala wa go tiba. Bjale re segile ka leboto la mogodu, gomme ra tloša mala a mannyane le a magolo. Pele re eya moo, re tla dira tše dingwe tša dibopego tša lemifi. Mo o ka bona nota ya lemifi ya lerapo yeo e gogago mmele wa lampa le ditho tša bonna. O ka bona dinota tša lemifi ya ditšhika tša madi mo. Mo re sege lethaka psiu. Ga se yona karolo ya dinota tša lemifi. E ya sego gore o bone phapano gare ga llaga ya ka gare le ya ka ntle. Mo o ka bona nota ya lemifi ya sebete mo lefelong la sebete. Bjale re na le mala a magolo le a mannyane go tšwa phoofolong. Sa mathomo o ka bona dinota tša ditšhika tša madi. Ke moka o ka bona dinota tša lemifi ya lebipi. Ke moka mo o ka bona ga go bonale gabotse eupša o ka tseba gore diphetši tša phea Di mo gomme di ka lehlakoring la ditšhika tša madi gomme lebotlong la mala ke dilimifi tša go amana di ka teng. Sethong sa morago ke dinota tša go lekolega le tša go se lekolege. Ye mathoma ke nota ya limifi ya mešifa yeo e lego ka lemenong la ka thoko la phoofolo gomme ye e ya lekolega kudu ge e godišitšwe. Ka morago ga lelokollo, le gare ga dihlogo tše pedi tša khuru le kgato. Ye nngwe e hwetša nota ya lemifia morago ga khuru, gomme ye le yona e ya lekolega, kudu ge e godišitšwe. Nota ya lemifia lerapo la lešago ga e lekolege phoofolong ntle le ge o ka ya motsileng. Sa bonolo dikgomong le dinkung ke go bea menwana motsileng. Ka ge o bona monwana wa ka o sepela mola, monwana wa ka o ka motsileng wa gare, gomme ge nka kgaoganya setopo ka seripa gomme ka bula motsila wa gare go tšwa ka gare, ke tla kgona go sega nota ya lemifi ya motsila. Gomme o ka kgona go bona go tšwa mo lerapong la serope gore le segilwe. Gomme o ka bona moko o mokhwibedu mo. Bjale ka ge o bona mo ka phoofolo ye tshadi. Se ke se swerego ka seatleng ke mokaka gomme re lebelela pono ya morago ya phoofolo. Seo o se bonago mo ke dinota tša limifi ya seamuši. Phoofolong ye tona se re se bitša dinota tša limifi ya sekuka gomme sehlopha sa tšona ke dinota tša limifi ya tlhalenama ya mpa. Go bohlokwa go gopola gore ka phoofolong ye tona, dinota tša limifi di gamola feela mokotla wa sekuka e sego diphutli. Dithu tša bonna di ya ka gare ga lefelo la lešapo gomme ge o goga ke nota ya limifi ya lešapo.

Ka go nekola nota ya limifi ya legetla, gopola gore sa mathomo seo o ka se kwago ke mošifa ke moka go sobelela gannyane o tla kwa nota ya limifi gomme nota ya limifi go tšwa mošifeng. Ka tsela yeo e thelela go tšwa menwaneng mahlakoring ka moka.